ɛbɛma yɛn apɔmuden mu nsɛm atumi akɔ yie. Na ɛnnɛ yi, Suzy Herbal Centre a wɔnom wɔ Summa Manhyia na yɛne wɔn atena ase wɔ fidua mu ase yi a yɛreba abɛdi nkɔmmɔ ahodoɔ a ɛbɛboa ama nneɛma atumi akɔ yie. Na ansa na no, dwumadie no, me a matena ase abɛdi Ocham me din de Nana Yaw Sɛrete Nkoraa bɛtumi afrɛ me na sɛ sesiei deɛ yɛnkɔ na yɛnkɔgye aboafoɔ nkratoɔ. Yɛba a, nkɔmmɔ ahodoɔ biara a ɛsɛ fata no, yɛbɛdi wɔ fidua mu ha.

Five zero. Sibi Women Capsules eyi efikyi koro mu amanehunu efiri wo so. Sibi Men and Women Capsules. Wo bɛ dwo sa fiili. Yɛn san nso mma yɛn ahwɛfoɔ nyinaa akwaaba mfa mbra Star TV so. Na ɛnnɛ yi wo ne me bɛyɛ di adanseɛ sɛ ɛnnɛ yɛadidie mu no akɔ akɔyɛ nsɛm ahodoɔ bebree sane sɛ nnuane ahodoɔ a yɛdi wɔ yɛn man Ghana mu fiti ne dua de kɔ akɔsi sɛ yɛde bɛkɔ yɛano Ɛnɛ chemicals agye ne nyinaa ɛde afa. Yɛreba abɛhwɛ dwumadie soronko a Sibi Men Capsules ɛna afei Sibi Women Capsules ɛdi ɛde boa nipadua no aberɛ a yɛredidi saa nnuane yi a chemicals ayɛ mu ma no nyinaa. Ɛno nti panin a yɛne no atena ase wɔ fidie mu ase yi a Yɛne ne ba bɛdi nkɔmmɔ ahwɛ dwumadie soronko a CB Men and Women Capsules yɛ wɔ yɛn nipadua mu no yɛ yɛwura Charles Obiri, ɔno na ɛyɛ kasamafɔɔ de ma Suzy Herbal Centre a wɔnom wɔ Suhum Amanhyia. Ma memma no akwaaba na afei yɛnhwɛ nneɛma ahodoɔ bi a Sɛ yɛnom sibi mɛn capsules ne sibiu mɛn capsules a, edi boa ma nipadua no nso eyi saa me chemicals yi de efi yɛn nipaduam. Ɔpanin, yɛ mo akwaaba. Yɛ gyam nyame hɔ. Yɛ yɛ yɛwɔ gyidie sɛ w'apɔn mu ɛyɛ bɔkɔɔ deɛ. Wɔbɔ adeɛ da roma. Ɛɛ w'anonom sibi ne bi ama biribi ayɛ kama. Ɛɛ nti na nnɛ me nso m'anonom bi mahu sɛ ampa nneɛma nso akɔ yie wɔ nipadua no mu. Yɛnhwɛ yɛnim sɛ ɛnnɛ yi yɛde toto kane ɛyɛ yɛ maamenom, yɛ papanom, yɛ nananom wɔn asetena mu a, anka wɔn no, yɛnim sɛ saa berɛ no na wɔn mfa chemicals nnua nnuane, nanso ɛnnɛ yɛn adie deɛ, akɔ akɔyɛ abɛɛfo nimdeɛ kwan, ɛno nti yɛde chemicals ahodoɔ na ɛde dua yɛn nnuaba no mpo de kɔsi sɛ ɛbɛka y'ano. Yɛnim sɛ ɛno no de nsunsuansoɔ bebree no ara no na ɛbrɛ nipadua. Dɛn dwumadie soronko na sɛ obi nom CB men capsules anaasɛ CB women capsules a,

Ɛɛ bere adu a yɛanhwɛ nneɛma bi yie a ɔman Ghana youth na ɛyɛ mbabunu no sɛdeɛ ɛbɛka no yɛka sɛ mo mo ahoɔden atwa sa nka ɔmoboa na ɔman no daakye kɔ nkan no ɛɛ nokorɛ ni ɔman no daakye no wanhwɛ ayɛ nhu no yie ade ntia ɛdɛ wohwɛ ayi ahodoɔ ne posters ahodoɔ ɛwɔ mmɔnten so ɛbobɔbɔ hɔ a nokorɛ ni yɛwu ɛwɔ bere a yɛnyi yɛ dodo Na sɛ bisa no sɛ, Yɛ a yɛfrɛ yɛn sɛ yɛwɔ bere a nimdeɛ akɔ nkan ne wo din atoto Kanefoɔ no ho a wɔyɛ yɛn nananom a kontommire ne abɛduru ne nea ɛkanka ho yi a na wɔdie? Ɛbɛne sɛ na wɔma mo nyin nya ahoɔden sene yɛn nnɛ yi? Ne nyinaa ne sɛ yɛde di asɛm a na yɛka. Wobisae ɔkwan a CB Men and Women Capsules betumi aboa na Yɛdidi nnuane bi ara kɔ nipadua mu. Ɔkwan bɛn na ɛbɛfa so a ebetumi aboa ma nipadua no nso anya apɔwmuden? Mɛba w'asɛmmisa no so, na ma menka sɛ yɛn mpanyimfo a wɔhwɛ yɛn wɔ Ghana ha, kafra ɛnyɛ sɛ wobedi president na wɔtoto nneɛma, sukuu bɛkɔ so, yɛbenya asipiti, yɛbɛyɛ Hwɛ yɛhwɛ yɛn apɔwmuden nsɛm yi a, anka hospital bebree koraa anka ɛho nhia. Adɛn ntia? Sɛ yɛayare a yɛnkɔ hospital. Na nneɛma bi rekɔ so a, adwobrɛ si ɛka ho asɛm. Ɛnnɛ, yɛ papa no ne yɛ maame nom akuafo a ɛɛ nam wɔn nsa so, yɛn nsa kɔ yɛn ano. Anka yɛayɛ ne sɛ dadeɛ ne asɔ a na anka kanefoɔ nom de dɔ no yɛse yɛmpɛ bio. Yɛde nnuro. Wodi sites ɛne nea ɛkeka ho. Ɛne nea ɛkeka ka ho ɛne yɛde yɛ dɛn? Yɛde ɛdɔ yɛn mfuo. Enti firi sɛ yɛbɛdɔ afuo no a yɛbɛdua no, waa ne wɔ asaase no mu. ara kosi sɛ aduane no bɛyɛ kra ma ekura yɛn sɛ yɛde kwae anom. Nnuru adɔre no mu. Ne nyinaa ka ho na nnɛ yenhu ntɛmntɛmntɛmntɛmntɛm saa. Na nokorɛsɛm ne sɛ, ɛbere adu sɛ ɛsɛ yɛka ho asɛm. So yɛ ba center? Ɛɛ, asɛm a meka yi, yɛn yɛn afa mu deɛ yebetumi biara yɛ ne sɛn? Tetefo no fa kwan bi nso a ɛboa wɔn wɔ apɔmuden sɛn mu? Me na Bɛma, wo ne me nyinaa bɛdi adanseɛ sɛ, sɛdeɛ mede nka kaa awerɛfoɔ wɔ ho sɛ, Afra, yɛn ani rebue asa. Nanso yɛbɛto yɛn nenanom no ansa na yɛbɛdware anɔpa abɛka sɛ yɛrekɔ sukuu no, na wɔnnue aduduro bi ma yɛn ne yɛn nom de sie nipadua no mu. Na nokorɛsɛm ne sɛ, ɛboaa yɛn pa ara. Atiridii yareɛ ne yareɛ ahodoɔ abu so a nnɛ, diabetes, akwadaa a wanya two years koraa nya bi no, na ebi nni hɔ. Mekae me nana baako, ɔnyiiɛ dii mfeɛ aduokron mmiɛnsa, na ɔyɛ ɔhene, ɔwaree ne yere a na ɔtɔ so du mmiɛnsa. Mebɛtoo no, ɔyere no wadi mfeɛ aduonu saa berɛ no, nanso ɔne no woo ba. Ɛnnɛ, mmaabunu ne mmabaawa aban mfeɛ du, aduonu mmienu, aduonu mmiɛnsa, aduonu nson akɔpem mfeɛ aduasa koraa, yɛawowo, na ɛka ne sɛ yɛaware te awareɛ ase nso a, awoɔ nyɛ dɛ? Ɛmma. Ɛmma. bebree. Ɛno yɛ chemicals ahodoɔ a ɛwɔ yɛn nnuane a yɛdi mu na ɛde saa nsunsuansoɔ no brɛ yɛn. Many abi ma ɛyɛ contributing factor a yɛntumi nsan ho da ɛma no nyɛ yie. Yɛn apɔmuden nyinaa adwiri aduane a yɛdie so. Na chemical no nso content no gu ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ the the the the level of the level of poison ɛwɔ chemical biara mu no ɛkɔ asase no mu egu mu ahodoɔ bebree. Sɛnea na meka yi, Okuanu no akɔdua nnɔbaeɛ no

Wode pua ne deɛ no no, ɛkɔ mma da. Ɔno ankasa mfa bi anwea wɔ fie a, abɔnten aduane anwea ɔtɔ na ebi wɔ mu. Nti nipadua no mu no ɛnam hɔ no ya ɛka no sɛ nnuro adɔre no. Ne nyinaa de apɔmuden ho nsusuaso bɔne ɛpere. Na sɛnea na meka ne w'asɛmbisa a wobisaa sɛ, Yɛn nso so yɛba Sɛntam, dɛn ne yɛreyɛ de aboa? Ansa na mobɛba hɔ no, Ghana adehyeɛ a mohwɛ Star TV. Esiane sɛ y'apomuden ho nsɛm ho hia yɛn enti na y'atena ase wɔ fidua wei mu a yɛreba abɛhwɛ na biribiara atumi akɔ nkan na yɛn nipadua nso atumi akɔ yie. Esiane sɛ nnɛ yi nnuane a yɛdie no titiriw no wohwɛ fiti n'ahyɛaseɛ de rekɔ akɔsi sɛ ɛbɛba y'ano no, ne nyinaa ɛyɛ chemicals na yɛde reyɛ. Nnuro ahodoɔ bi a yɛde dua yɛn nnɔbaeɛ kɔsi sɛ ɛbɛba abɛka yɛn ano no, ne nyinaa no, ɛfa ɛyɛ nnuro mu. Nti ama ɛnnɛ yi, nipadua no wobɛhu na wɔ nnipa no reyɛ kɛseɛ. Nanso yɛn gyidie mu no, yɛfoo sɛ ɛyɛ asetena pa, ɛyɛ ahotɔ. Nanso ebia na chemicals ahodoɔ bi na ɛde saa nsunsuansoɔ no reba. Nti atena ase ne Suzy Herbal Centre akɔfa ɛyɛ Sibi Men Capsules ɛna Sibi Women Capsules de aba a ɛreboa ama nneɛma atumi akɔ yie na yɛahu ɛkwan nso a wonom saa nnuro yi bi a ɛbɛtumi aboa asiesie nipadua no ama onipadua no atumi asi pi asi ta na mpofiriwuo bi amma ammɛto wo. Yɛnhwɛ deɛ nti pɔtee a mode Sibi Men Capsules ne Women Capsules de aba a

Mebue so sesei a nyɛ anka mebue ma mede kyerɛ ahwɛfo. Ɛne sɛn? Woahu sɛ tetefoɔ no a meka sɛ wɔyɛ nneɛma bi a ɛboa wɔn apɔmuden paa na wɔnom duduro anɔpa biara de nya apɔmuden paa. Na yɛahu sɛ ɛnnɛ yɛmpɛ saa kwan no sɛ yɛbɛfa so bi. Anka yɛ me sɛ ɛda nnua aduduro koraa ka kyerɛ obi sɛ anɔpa bi ɔmmɔ atere mma no. ɛbɛyɛ no den. Enti yɛde saa nimdeɛ no a tetefoɔ no faa so no, ɛne nnɛ berɛ mu nso yɛn nimdeɛ ahodoɔ a yɛwɔ no a ɛboa yɛn no, ɛna yɛde ayɛ saa aduro no mu. Wohwɛ container yi kura ni a, ɛɛ nokorɛ ni, ɛɛ ɔman Ghana mu deɛ anka yɛ me sɛ aduro bi ani hɔ a ne sɛ soɔ te sɛ wei. Sɛ na biribi nso de kyerɛ ahwɛfoɔ no, yɛasili ano kama. Ɛna yɛde ayɛ capsules Yɛn nenanom bɛfrɛ no sɛ topae na yɛde ayɛ aduru. Na aduru yi ahoɔden a ɛkura no ne sɛn? Yɛanoa, yɛanho, yɛantoto na yɛde ayɛ asusumdua no wɔ. Enti ɛkura saa tete nneɛma na ne yɛn nana mfa so. Ɛne ahoɔden a ɛkura aduro no sɛ ɛboa nipadua no Mia deɛ de ayɛ sɛ aduro yi. Wadi di ara ma asɛe nipadua no akɔsi sɛn? Ɛde kasa ahodoɔ wɔ nipadua no mu. Ɛsiane sɛ ɛyɛ natural nti, wonom kɔ nipadua no mu a, ɛboa horo nipadua no mu. Bebree di adanseɛ wɔn a nom aduro yi bi pɛn sɛ wɔnom aduro yi ɛbɛma wɔn so pii

Yɛnom sɛ ɔha na baako a. Sɛ me yare ma odwo nso me yare. Me wɔ prestate disorders, white wo de mpo a, chlamydia, gonorrhea ne syphilis na ɛkaka ho nko ara sɛ yɛbɛyɛ den yɛbɛnom, dabi. Yɛpɛ sɛ yɛtra ase wɔ apɔmuden bio. Ɛno nti, bere biara a wo nsa bɛka aduru abien, woadidi anɔpa awie no,

Enti ɛpɛ sɛ yɛsan kɔfa saa tete atempɔn no bio sɛ yɛnhwɛ sɛ ɔhaw no bɛba ansa na yɛaka sɛ yɛn anom aduru. Esiane sɛ nnɛ, sɛnea mede adi nkan aka yi, yɛn aduan ansa na ebefi afuw no mu bedu yɛn nsa no ekura yɛn no, ɛyɛ aduru nko ara. Ɛno nti wontumi nkɔ nnya hɔ mma no nyɛ yiye. Enti na ɛho behia sɛ yɛbɛpɛ aduru so a ɛbɛbɔ yɛn nipadua no ho ban. Ɛno ara ne sibima ne mmɛnka so so, ɛne ɛde boa atiefo ne ahwɛfo nyinaa. Ɔsa ka duru bia, anɔpa bia mmienu, anwummerɛ bia mmienu, wɔ berɛ a wɔadidi awie. Ɛbɛboa siesie ne tiri dua. Yɛn nuabarima Charles Obiriye na yɛte ne nka na ɔno kasa de ma Suzy Herbal Centre. Wɔnom na akɔ akɔfa Sibi Men Capsules ɛna afei nso no Sibi Women Capsules de aba ɛreboa asiesie nipadua no ama nneɛma nso atumi asi pi na asi ta. Yɛkɔ akɔwie koraa no, yɛnhwɛ aduro yi sɛ yɛpɛ bi a,

Na nokorɛ ne sɛ, yɛn nsa rentumi nso ɔman Ghana so nyinaa. Na adɔfoɔ ada wɔn, wɔn aba abɛfa afiri asoɛeɛ, wɔde akɔgu Kumasi, Tamale, Takoradi ɛna afoforɔ nso abɛyɛ dɛn, abɛfa afiri wɔn nkyɛn. Enti baabi a wohwɛ yɛ biara a Star TV ɛdu hɔ nom a nnɛ w'ani tua a wohwɛ yɛ no, saa kuro no wodeɛ kɔ drug store, pharmacy shop ɛne herbal shop biara mu na bisa aduro Sibiu Menstasus ɛne CB Menstasus ɛwɔ hɔ nom, wosesa bɛka bi. Ɛwɔ baabi bia ɛtɔ do baabi ara. Right. Yɛn nua bɛma Charles Obiri na yɛtee ne nka no. Wɔno na ɛkasa de ma Suzy Herbal Centre. Ɛnnɛ yi, nea yesuaeɛ ne sɛ yɛn nnuane ahodoɔ a yɛdi fiti n'ahyɛaseɛ de kɔsi sɛ ɛbɛka y'ano. ɛyɛ chemicals nko ara na ɛwɔ mu, nanso Sibi Men Capsules ne Sibi Women Capsules a Suzy Herbal Centre na akɔ akɔfa aba no boa siesie nipadua no yi ɛyɛ nsunsuansoɔ bɔne biara a anka saa chemicals no de bɛba no siesie no. Nti mesrɛ wo. Kɔ na kɔpɛ bi na nom, na ɛbɛboa ama wo nso wo nipadua no atumi asi pi. Na asi ta ha na nkɔmmɔtwetwe no yɛde ne nyinaa bɛsie. Me nua bɛma, yɛbɛda wo ase sɛ yɛtoo nsa de frɛɛ wo no, wobae na wobɛkyerɛkyerɛɛ yɛn. Yɛwɔ gyidie sɛ dasene yɛbɛsan nso ahyia na yɛne wo asan adi nkɔmmɔ a ɛbɛboa ama yɛn nipadua no atumi asi yie. Ahwɛfoɔ, yɛda mo ase sɛ monyaa berɛ na mo ne yɛn nso tenaa ase suaa adeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a apɔmuden mu nsɛm nso ebetumi akɔ yie. Panyin a na ɛne tena ase wɔ fidua mu ase yi yɛ yɛn nua barima Charles Obiri. Ɔno na ɛkasa de ma Suzy Herbal Centre. Me a metena ase dwumadie no, medi me ho kyia me me din de Nana Yaw Ɔsɛe Tenkoran. Wobetumi afrɛ me Nansa. Ha na yɛde si na yɛakora mo. Opira, Woadidi awie adeɛ? Wo mmarima aduro CB Men's Capsules anwummerɛ yi nso ho Badarima bɔ hɔ bio CB Men's Capsules baeɛ yi deɛ wogye wo points

Batakari adɔɔso esiane sɛn nti? Yɛnhu Kremo papa. Ɛnnɛ ɛyɛ ade a nnuro bebree no ara na adɔɔso wɔ adwaman so. Nanso sɛ wopɛ adu papa pa ara anom na sɛ ɔbarima ayi wo syphilis afi wo so, ayi wo gonorrhea afi wo so deɛ a, ɛnneɛ merekamfo CV Men Capsules de ama wo. Ɔbaa a wokɔ mfikyire a wote yaw wɔ wo ho, afei nso wowɔ hɔ a wote sɛ nsu fitaa rebu wo deɛ a, ma wo nso wo nsa ntumi nka CV Women Capsules yi bi na ɛmmoa wo. Sɛdeɛ bere biara no yɛyɛ no no, Yɛtu yɛn ho gu adwaman so ne yɛne afoforɔ nom a wɔayi so nnuro no bi atete nkɔmmɔ ne ahwɛ nsakyeraeɛ anaasɛ mpuntuo a abɔ wɔn abrabɔ mu. Biribiara nsesaa wɔ ho. Ɛnnɛ, saa na yɛrekɔ no. Dwumadie a me a meredi ho kyea me yɛ mo somfo, Ɔbaahemaa Nana Ama Adutwum Amusa. Mɛsrɛ sɛ wobɛka me ho na yɛadi dwumadie no. TB Men and Women Capsules. Wobɛdwo nsa fiili Me nsa asan nso aka me nuabaa baako wɔ hanom. Mɛbɔ apii no na me ne no atwetwe nkɔmmɔ de afa Suzy Herbal nnuro no a aba adwaman so no. Me nuabaa, me mmoa kɔ aba de ba Star TV so. Na apɔ mu ɛ? Mpakyɛw bɔkɔɔ. TB Men and Women Capsules. Wo bɛ dwo nsa fiili. Linda, ma me mmisa wo, Suzy Herbal nnuro no a aba adwaman so no, woayi so bi pɛn? Me pakyɛw, aane. Emu deɛ yi bi na wayi si. Mpatsɔ ma yi so CB women capsules. Woyi so CB women capsules no wohwɛ a nsakyeraeɛ bɛn na aba wɔ abrabɔ. Oh nsakyeraeɛ bebree kane na me mfikyire kɔ mu na ɛyɛ bad paa by sisi adeɛ nyame adom me yi so yɛ na yi sɛ ɛyɛ okay. Oh nti ma me sɛ o sɛ yɛ ka suzy herbal yɛ nye soɔ ɛyɛ dɛn. wobɛdwonsɔ afiili. Meda ase, Suzyfoɔ sɛ memfa akyɛdeɛ soronko wei sei mfa ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtumi ayi so bi. Enti no, deɛ mɛbisa wo bio ne sɛ, afotuo bɛn na wode bɛma Suzy Herbal nnwumakuo no nyinaa? Mepakyɛw, afotuo a mɛtumi de ama wɔn ne sɛ, yɛda wɔn ase, Nyame nhyira wɔn wɔ mmoa a wɔaboa yɛn. Deɛ mɛtumi aka ne sɛ, nnuro no wɔnyɛ bebree mfa mmra yɛn Adwaman so. Na yɛnya bi nto. Suzy anaa? Ghana mmaa ne mmarima da mo ase. Me nsa asan so aka me sista baako wɔ hanom sei, mɛbɔ apiri no nam ne no atwetwe nkɔmmɔ de afa Suzy Herbal nnuro no ho. Suzy anaa? Ghana mmaa ne mmarima da mo ase. Me nua baa ɛte sɛn? Mpakyɛ Nyame adom me ho yɛ paa nanso. Nyankopɔn adom, ne yɛfrɛ wo sɛn? Mede Princess. Princess, mebisa wo o, Suzy Herbal nduro no a ɛba adwaman so no, wo use bi pɛn? Me use bi pɛn. Me nuabaa, deɛn bi na wo use? Wo use CB Women Capsules no, wohwɛ a nsesaeɛ bɛn na aba w'abrabɔ mu? Nsesaeɛ bebree a aba m'abrabɔ mu. Ɛnka no na medi me nsa a mete yaw. Nanso me use CB Women's Capsules no, mehu sɛ yaw no nyinaa kɔ. Ɛna afei nso no, na nsu fitaa gu me. Nanso me use CB Women's Capsules no, mehu sɛ biribiara da dinn. Sɛ yɛka Suzy Herbal a, yɛn nnyesoɔ yɛ dɛn? Wobɛdwo nsɔ afei? Suzy anaa? Ghana mmaa ne mmarima da mo ase. Wobɛdwo nsɔ afii li? Meda ase, Suzy Herbal foɔ sɛ memfa akyɛdeɛ soronko wei sei mfa ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtumi a use bi na wo nso wode asa ahoyareɛ. Na asɛm a mɛbisa wo atwa toɔ ne sɛ, nkuranhyɛsɛm bɛn na wobɛka de akyerɛ Suzy Herbal nnwumakuo no nyinaa? Nkuranhyɛsɛm a mɛka akyerɛ Suzy Herbal nnwumakuo ne sɛ, medɔ mo ase sɛ. Wɔde nnuro aba a ɛreboa ma Ghana mmaa nyinaa. Ama Ghana mmaa nyinaa no, yɛn ho atɔ yɛn. Ɛfiri sɛ, ka ma wɔmfa mma a, Suzy Herbal fo amfa nnuro yi amba a, anka Ghana mmaa yɛrebrɛ pa ara. Nti nkuranhyɛsɛm ne sɛ, mɛ, mɛ, mebɔ wɔn aba so na wɔnsan ne nnuro no bio nsan mmɛgu market sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn ho bɛtɔ yɛn na yɛayi so na yɛn ho atɔ yɛn. Suzy anaa?

Dinosaurs deɛ me di ho adanseɛ paa nti. Mepakyɛw yɛda ase ɛyɛ me sɛ woatumi atwa w'asɛmbisa no nyinaa ano enti me su defoɔ se yɛmfa saa akyɛdeɛ soronko wei se mfa ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtumi ayi so bi na su defoɔ akyɛ wo akyɛdeɛ soronko wei se no ɛbɛpɛ sɛ wobɛka biribi de akyerɛ su de nnwumakuo no nyinaa mpakyɛw asɛm bɛn na wobɛka de akyerɛ wɔn. Na deɛ mɛka ne sɛ, ɛm sɛ Ghana ha deɛ, yareɛ ahodoɔ adɔɔso bebree ama yɛn. Ɛsiane sɛ yɛn nnuane a yɛdie nyinaa yɛ yadeɛ nko ara nti, mɛpɛ sɛ obiara bɛyusu saa CB Men Capsules. Woyɛ barima deɛ a, ɛho bɛhia sɛ wobɛyusu bi. Ɛsiane sɛ yɛn nnuane a yɛdie nyinaa ɛde yadeɛ ahodoɔ na ɛbrɛ. Woyusu wei a, ɛbɛboa wo. Wowɔ adwensɔ mu yadeɛ o, biribiara ɛbɛtumi aboa wo ama wo ho atɔ wo. Nti mɛpɛ sɛ obiara yusu bi. CB Men Capsules, ɛyɛ kɔlɛt. magye atom. Suzy anaa? Ghana mmaa ne mmarima da mo ase. Wo bɛ dwo nsa fiili. Sɛ wo nso wopɛ sɛ ɛda hɔ ma wo mebɛ adwaman so na sɛ wo nsa ka akyɛdeɛ soronko a ɛnneɛ me nuanom bebree nsa atumi aka bi deɛ a, ɛnneɛ mɛtu wo fo na masan nso ahyɛ wo nkuran sɛ wobɛyere wo ho na woasua adeɛ adi afa Suzy Herbal ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ da foforɔ yɛba a, wo nso wo nsa bɛtumi aka akyɛdeɛ soronko wei sɛ bi na woatumi adi dwuma. Dwumadie, Nyame. Di mu nkyea me, yɛ mo somfo. Ɔbaa hemaa na na ama adi twam wɔ amorosa. Me ti, sɛ ɛyɛ wo fɛ na sɛ wopɛ sɛ wobɔ bi a, ɛyɛ Aunty Martha nsa ano. Wobɛhu no wɔ koforidua ɔyoko mango ase. Anaasɛ frɛ no wɔ ahomatorofo yi so na ɛne no ntwetwe nkɔmmɔ, 0247 318879. Suzy Herbal na. Ghana mmaa ne mmarima da mo ase. Ɛwɔ pharmacy, chemical, ne herbal shops nyinaa mu. Atufoɔ mfrɛ Suzy Herbal Centre, zero two four seven, one one, one six, seven one anaa zero two four six, five seven, eight seven, five zero. Sibi Women Capsules, Ɛyi afikyikuro mu amanehunu firi wo so. Sibi Men and Women Capsules. Wobɛdwo nsa fiili.